Oh my gosh, bagw. Wyt ti'n bod chdi... Ti'n profi'n iawn? i sianel YouTube o'r erbyd Pop Tea. Mae Begs nôl. Begw? Edrych yn well na fideo diwetha. Do, diolch, sy'n ni'n gobeithio. Fi actually di defnyddio drych i neud make-up oh, fi bore yma. O, falch i glywed.
Yeah. Ond um, fi ddim cweit yn siŵr be di'r uh, thema y fideo yma. Um, Ti'n gwisgo melyn, fi'n gwisgo melyn. Be sy'n digwydd ar fawrth y cyntaf?
Digon da we!
Mae Popty wedi creu cwis i ni i weld pwy sy'n nabod hanes Cymru ore. Ond, cyn i chi weld Begw a fi yn stryglo i ateb y cwestiynau, beth am i chi danysgrifio i'r sianel, a hoffi'r fideo, a gwasgu'r glwch bach notification! Reit, barod amdani? Na. Cwestiwn rhif un. Sawl castell sydd yng Nghymru i gyd? Y cant agosaf sy'n ennill. Fi wedi bod i lot o gestyll. Ond... A fi, ti'n bod.
Nes i sioe dros yr haf rhwng Castell Cymru, so dylen ni wybod. O, ddylsech chdi wybod. Dylen ni wybod, ydw i yn wybod?
Na. Oh gosh. Beth yw enw'r afon mwyaf sydd yn rhedeg trwy Gymru yn unig. O, please, fi'n rybys yn deiryddiad, please. Mae'n embarrassing. Dwi'n jyst yn mynd i roed yr unig afon dwi'n gallu meddwl am.
Sawl sir sydd yng Nghymru?
Fatha sir o ran... So fel... Mae gen ti fel sir Fynwy, sir Benfro, ta actual sir, ta fel... Ie, Be? Mewn bratiaith, Laimi yw'r gair slang am Sais, a Kiwi yw person o Seland Newydd. Beth yw'r gair bratiaith am berson o Dde Cymru? Sais, are you... Fi wedi clywed Kiwi. Do, dwi wedi clywed Kiwi 'fyd. Wel ti'n gwybod mae gen ti fatha gogs ydi...

Llyfrau Saesneg plant cafodd ei fagu yng Nghaerdydd. O! Dwi'n gwybod hwn! Fi'n credu dwi'n gwybod hwn.
Ie. 7. Mae trigolion lleol yn galw Machynlleth yn Mach. I'r cant agosaf, faint o drigolion lleol sy'n byw yn Machynlleth? Beth yw poblogaeth Mach? Cwestiwn 8. Mae gan Sir Benfro lawer o gestyll. Ond pa un oedd man geni? Harri'r wythfed wnna? Fi one one? Ie, Harri'r wythfed.
Gwych. Sawl dinas sydd yng Nghymru i gyd? Dinas. Un ia? O na. Na na na na. Reit. Fatha ma Caernarfon yn ddinas.
Cwestiwn deg.

Sawl castell sydd yng Nghymru i gyd? Beth nes di roid? Nes i roid 150.
A nes i roid 367. Yr ateb cywir yw 400, so pwynt i fi! Cwestiwn rhif dau oedd, beth yw enw'r afon mwyaf sy'n rhedeg trwy Gymru yn unig? Be nes di roi? Nes i roi Afon Taf. O.
Hwnna oedd yr unig afon o'n i'n gallu meddwl am. Afon Teifi nes i weud. O oce. Dwi'n meddwl achos o hwnna sydd yn ardal fi, ond yr ateb cywir yw yr Afon Tywi. So, neb. Sawl sir

Mewn bratiaith, beth yw'r gair am person o dde Cymru? O'n i 'di rhoi hwntw. Ond...
Nes i rhoi taffs. Taffi! O, gei di gael hwnna? Ie, ti siŵr?
Ie, Yn yr Eisteddfod Genedlaethol, rhoddir y wobr uchaf am gerdd y mesurau caeth. Beth yw'r wobr hon? Bendith! Bendith, iawn. Bendith okay.
nes i rhoi.
Cadar, y gadair.
Y gadair nes i rhoi fyd. Cadar! Pa awdur enwog Y llyfrau Saesneg cafodd ei fagu yng Nghaerdydd. Roald Dahl! Mae trigolion lleol yn galw Mach yn Mach. I'r cant agosaf, beth yw poblogaidd Mach? O, ti bo, hwn, pethau fel un. Be ti wedi rhoi? Dwi wedi rhoi 267. Be ddil?
Be ddil?

O ie, ti'n wicked!
Mae gan Sir Benfro lawer o gestyll. Pa un gafodd Henri'r Wythfed ei eni? Be ti'n dweud? Dwi 'di neud enw i fyny. Castell y Mynydd.
Castell y Mynydd. Good, fi 'di rhoi Castell Penfro. O!

Caerfyrddin, Caerdydd, Aberystwyth, Rhondda a Bangor. Oh my gosh.
Be ti di roi? Caerdydd, Caernarfon, Abertawe, Bangor. Ond... Be di'r atebion?
Caerdydd, Casnewydd, Abertawe, Bangor, Tyddewi, Llanelwy a Wrecsam. Ehe? Llanelwy yn ddinas? So faint ges di?
So ges i Caernarfon, Aberystwyth.
Dyw Caernarfon ddim.
Dyw ddim?

Bala.
Ta beth! Oh gosh. Begw, hmm? mi ges di 5 o bwyntiau. Ac mi ges i, sa'n gwybod short, look ma siŵr, deg. Ei! Wel, fi'n credu bod yn saff i weid bod ni wedi dysgu lot yn y fideo yma heddi, Begw. Do, yn sicr fi wedi. Uh, a dwi'n mynd i fynd yn ôl i ysgol, dwi'n meddwl. i ddysgu am ddaearyddiaeth poblogaethau llefydd. Dwi'n mynd i fynd i trecio efo MacPac rownd y cestyll Cymru a cymryd... A cymryd y bobl sy'n ar hyd y ffordd. Ond fel fi'n gweud bob fideo, cofiwch i danysgrifio a hoffi'r fideo. A gwasgu'r gloch bach y notification, ond hei, nawn ni weld chi gyd yn y fideo nesa. Tara! Mis nôl unwaith eto, mae'r gwanwyn wedi dod! Cwestiwn rhif un.